नमस्कार, श्री नारायण मंत्र साधना केंद्र में अहां सबहक बहुत-बहुत स्वागत अछि। दोस्त सब, आय हम सब सिद्ध चंडी स्तोत्रक एकटा अद्भुत दुनिया में प्रवेश करे जा रहल छी। देखो, ई खाली कोनो भजन नहि छै, बल्कि एकटा एहन प्राचीन और शक्तिशाली ग्रंथ छै, जाहि में ब्रह्मांड के चलेबाक शक्ति नुकायल अछि। त चलू, संग मिलिक एकर गहींर अर्थ के बुझबाक प्रयास करी।

त चलू पहिल खंड मे एहे पर बात करै छियै। देखू, स्तोत्र शब्दक बहुत सीधा-साधा अर्थ होइत छै प्रशंसाक गीत वा भजन। ई एकटा एहन पवित्र पाठ छै जकर माध्यम से भक्त अपने देवी-देवताक गुण, हुनकर रूप आ हुनकर शक्तियक गुणगान करैत छथिन। अब अबै छी सिद्धि पर। हँ, सिद्धि, एकर मतलब केवल दुनियावी सफलता नै छै, बुझलहुँ। एकर असली मतलब छै आध्यात्मिक पूर्णता, या कहू जे कोनो अलौकिक शक्ति के प्राप्त करना। और एइ स्तोत्र के हिसाब सें सिद्धि ओ अंतिम लक्ष्य छै जेकर कामना क क साधक एकर पाठ करैत छथिं। हूं। ई भजन के सब स मजेदार बात ई छै जे ई देवी के कोनो एकटा रूप में नहि देखबैत छै, नहि, बल्कि ई हुनकर दूनू तरहक रूप, मतलब उग्र आ शांत, दूनू स्वरूप के हमरा सभक सोझां रखैत छै। चलू आब ओहि पर नजलि दैत छी। स्क्रीन पर देखू कतेक गजब क विरोधाभास छै। एक दिस ओ चण्ड-मुण्ड विनाशिनी यानि असुर केँ मारय बाली छथिन त दोसर दिस जगत धात्री मतलब पूरा दुनिया केँ पौसिय बाली। एक तरफ मुण्डमाला विभूषिताम् यानि मुण्डक माला पहिरने एकदम भयंकर त दोसर तरफ सुन्दरी तारणी यानि सुन्दर उद्धार करय वाली। ई छै हुनकर पूर्ण स्वरूप। आब ई पंक्ति सुनो, कराला विकटां घरा मुंड माला विभूषितां। सोचू त एक बेर, केहन शक्तिशाली आ स्पष्ट चित्रण छै देवीक उग्र रूपक। ई शब्द अपने आप मे हुनकर ओहि रूप केँ देखा रहल अछि जे दुष्ट सभक लेल भय छै लेकिन भक्तक लेल अभय। ई हुनकर संहारक शक्तिक परिचय दैत छै। अच्छा, त ई त भेल हुनकर व्यक्तित्विक रूपक बात। लेकिन ये स्तोत्र एतहि नहि रुकेत छै। ई हुनका पूरा ब्रह्माण्डक मूल शक्तिक रूपमा देखबैत छै। आउ, आब हम सब हुनकर ब्रह्माण्डीय भूमिका केँ बुझबाक परयास करी। ई स्तोत्र देवी केँ तीन टा मुख्य ब्रह्माण्डीय काज दैत छनि। पहिल, जगत सृष्टि विधायिनी, मतलब ओहि छनि जे एहि दुनिया केँ बनेलनि। दोसर, जगत पालनकारिणी, मतलब ओहि एकर रक्षा आ पोषण करैत छथि। आ तेसर दुर्गति नाशिनी मतलब ओहि हमरा सभक सब दुःख, सब विपत्तिकेँ दूर करैत छथि। आ एतय एकटा बहुत गहींर दार्शनिक बात सामने अबैत अछि। ई स्तोत्र कहैत छै जे देवी सगुणम सेहो छथिन आ निर्गुणम सेहो। एकर मतलब की भल? एकर मतलब ई भयल जे ओ हर रूपमे, हर कणमे छथिन। आ संगहि ओ सब रूपसँ परे निराकार सेहो छथिन। एते किछु जानला के बाद आब मन में ई सवाल त जरूर उठैत हेतैक जे अच्छा ई सब भजनक पाठ करला सँ होइत की छै? एकर फल की भेटैत छै? चलू आब एहि पर ध्यान दैत छी। पूरा सवालक जवाब एहि एकटा पंक्ति में नुकायल छै, सर्व सिद्धि प्रदाम। एकर अर्थ भेल ओ सब तरहक सिद्धि देबय वाले छथिन, चाहे ओ आध्यात्मिक सिद्धि होय वा दुनियावी सफलता। हुनकर पाठ सँ हर चीज संभव छै। ई ए स्तोत्रक केन्द्रीय मादा छै। लेकिन रुकू, सिद्धिसँ ऊपर सेहो एकटा लक्ष्य अछि, आ ओ थिक मोक्ष। स्तोत्र एकदम साफ-साफ कहैत छथि, पठित्वा मोक्ष्यात्, मतलब एकर पाठ करबासँ मोक्ष भेटैत छै। ई पंक्ति बताए रहल छै जे साधना खाली शक्ति या सफलता लेल नहि, बल्कि जीवन-मरणक चक्रसँ मुक्तिक लेल छै। आब हम सभ एहि चर्चाक निष्कर्ष पर पहुँच रहल छी। चलू, आब धरि जे किछु सिखलहुँ, ओकरा समेट कए एहि स्तोत्रक अंतिम सार पर विचार करी। त देखू, कुल मिला क बात ई छै जे सिद्ध चण्डी स्तोत्र हमरा सब केँ बता रहल अछि जे दैवीय शक्ति कोनो सरल चीज नहि छै। ओहि मे निर्माण सेहो छै आ विनाश सेहो। ओहि मे कोमलता सेहो छै आ कठोरता सेहो। ओ साकार सेहो छथि आ निराकार सेहो। सब किछु एके ठाम समायल छै। ई जीवनक पूर्णताक प्रतीक छै। त अंत मे हम एकटा सवालक संग अहाँ सबके छोड़ रहै छी। जरा सोचो, आजुक एहि भागदौड़ बाला दुनिया मे अध्यात्मिक पूर्णता मतलब सिद्धि केर की मतलब भ सकैत छै? अपन विचार हमरा संग कमेंट मे जरूर साझा करू। अहाँ जँ अहाँ सबके ई चर्चा नीक लागल हो त श्री नारायण मंत्र साधना केंद्र चैनल के सब्सक्राइब करब नै बिसरब। वीडियो के लाइक करू आ अपन दोस्त यार सबके सेहो भेजू ताकि ज्ञानक ई प्रकाश सब तक पहुँचै सकै। फेर भेट होयत। बहुत बहुत धन्यवाद।